Dindee niŋ ka di nyɛla a malila nia ni a go ka gɔri maa ka di nyɛla di beezirila ka a raf gɔlf ka a bɔri ni a chaŋ. A bɔri ni a kpɛla silimiin tiŋa bini din gbaagi Itali, Jaamani, e Nɛdalan, Hulan, e bini din gbaai Iskanavia kantiri zaŋ hali ti kpuɣi Yurop, chɛɣu ti yi Yurop maa gba zaa zaŋ chaŋ ti kpe UK, Kanada, America. Di ni tu ni a mi yɛtɔɣ shɛŋa n-zaŋ zali. Dusuŋɔ ŋɔ di fiila kamina yɛn di eh, din dee niŋ ka di nyɛla kadama a kamina naa ti kpɛ America ni a sheei na bee Canada bee UK bee Europe ŋɔ tin shɛŋa. Bin shɛŋa bɛrina ka di nyɛ talahi n ʒi a zuɣu. Ka di nyɛla saha shɛli kam tin ʒiya kpɛ ŋɔ ti tɔɣisirila gorim yɛtɔɣa din yɛn neegi a nini a ni daa bi mi shɛli ka a daŋ baŋ li ka piri pɛi a maŋa n zaŋ zali N guhirili, din bee nyɛla a paɣa ka a yɛn zaŋ kana bee shikuru ka a mali gɔra bee applaiya tourist visa bee visitor visa bee a'a invitation ka so zaŋ zaŋ ti a bee working visa. Lala gɔri ŋɔ zaa ka a yɛn zaŋ zaŋ go. Ni yɛn suhi a shɛm, di tu ni a mi details shɛli din be a gbaŋ maa zuɣu. ka a naan niŋ wula ka a naan fly yiŋa connection man bee a agent wan tooi niŋ a process binshɛɣu kam la hali n ti naagi ka a fly Ghana bɛn niŋdi binshɛɣu ka a chaŋ interview ka bɛ ti ti a visa for travel maa a yi ti sheeri na tin shɛli a yɛn sheei maa a na bi paai na tiŋa a yi fly Ghana ka a na be plane maa zuɣu Ka pilim maa na kanna laa hali n-ti Tirna tiŋmaani, baŋmi ni a ni chani tin shee maa, di nyɛla Canada bee America bee UK bee Europe luɣilikam, baŋmi ni a na bi kpe nimaani. A yi sheena tiŋgbani maa ni, luɣ shɛli polo bemi ka bɛ booni li Port of Entry. Port of Entry ŋɔ maa, nimaani ŋɔ maa yɛn zaŋla Davido n-zaŋ wahi a ka tɔɣis a waliginsim din be Airport ŋɔ maa puuni anshee ŋɔ maa airport shɛli ni anshee ŋɔ maa bɛ mali the right ni bɛ lan labi bɔha an arrival maa di details, a visa on arrival, a purpose of coming. Nimaani ŋɔ maa ka a yi bi baŋ a yɛltɔɣa yɛlibu miri ka a blame a agent luɣi shɛŋa zaa a ni yo n zaŋ ti a connection man. ninvuɣ so ŋun niŋ a process maa zan zaŋ ti a, a yi bi niŋ a correction viɛnyɛliŋga, nti shee ni nimaani ka one word mistake dini yɛn nyɛ a final decision, imma nimaani maa bɛ deport ma labisi yiŋa bee a'a bɛ zaŋ a zaŋ zaŋ kuli ti watchim lala video ŋɔ maa. Tɔ a ni lihiri shɛli polo ŋɔ a nyɛ. Nyaŋ ŋɔ, silimiin ŋɔ ni ʒe luɣ shɛli polo ka so ye liiga piɛlli chani ŋɔ, a bi nya soli ni doli ni zaɣ sabinli? A na bi kpe Canada m-bala maa? Ɛɛh, a mi ka a ti lihi ni shoo yira luɣ shɛli polo ŋɔ? A ni lihi screen maa zuɣu ka sheei na shee m-bala maa, a ni nya ka niriba pempe laai kpɛŋŋɔ ka shɛba mi doli dundoli shɛli ni n-chaŋ ti ŋmaligi n-kanna. The port of entry m-bala maa. Kpɛ ŋɔ maa a ni lihiri mashina shɛŋa ka di ʒiya zaɣ piɛla piɛla ŋɔ maa zaa ha a yi sheena a paasipɔt maa a yɛn zaŋ li mi n kana n ti ŋmɛ a paasipɔt maa di namba ka ŋmɛ a yuli n ŋmɛ kantiri nimaani ŋɔ maa ka a yɛn nya ka di kiliki zaŋ zaŋ ti a ka di wuhi ni a laandi ya Canada laa luɣi piɛla ŋɔ niriba ŋɔ ni ku ʒi luɣi shɛli polo ŋɔ a bi nya do sokam ni yila flight puuni. n sheena. Kpɛŋŋɔ ka bɛ booni yi di yi baai yinima akii kana nti paai na nimaani ka bɛ booni li Port of Entry. A bi nya niriba ni ʒinʒiya bɛn pun niŋ din bi dina ka a bi chaŋ? Di chɛ ka di muɣisi a ni a bi chaŋ shɛkuru nyin ku tooi niŋ li. A yɛn bɔhi n li mi pɔi. Canada dana m-bɔŋɔ. Too kpɛŋɔ maa nyin dee ni yi a bi nya nirimaa ni ku piɛ line ŋɔ maa. To shɛba n darɛtiri ba chɛmi ŋɔ a nya so yɛla liiga piɛlli ka darɛtiri ba bɛ pun mila so kam visa zuɣu bɛ bi bɔri ni salo maa lahi maana chɛmi ŋɔ a mi chɛmi ŋɔ a mi chɛmi ŋɔ dindee yi niŋ ka di nyɛla a ku tooi niŋ li mi bee a kpuɣiri mi ka di bi naara a yi ku guli ba na bɛ yɛn kabina so yɛn kabina n ti hɛlipa sokam ʒɛla kompiuta maa n loogiri in yi yi naagi yi bi nya bilinim piɛ lahi kpɛŋ ŋɔ n chani shɛm to laa nimaani maa ka bɛ yɛn pi ka shɛba ka bi yira bɛ ni nyɛ citizens ka shɛba mi pe laai n-chana. Laai ŋɔ maa nimaani n-nyɛ kpɛŋŋɔ ka bɛ bɔhiri ba bɔhisi la. Pumpɔŋɔ, a ni doli luɣ shɛli polo yi ni na ku pe laai ŋɔ ku chani shɛli ŋɔ, yi na bi kpe Canada m-bala maa oo. Kpɛŋŋɔ laai maa puuni bɛn bɔhi bɔhigu, yi kana computer maa a ni ku lihiri screen ŋɔ maa nyaaŋa zuɣusaa shɛm ŋɔ maa, yi kana tɔ lihi ma a ni nya ka shɛba ehe ni zooi mi li zaŋ kana ŋɔ a bi nya shɛba. shɛba m-pun naai bi dini ka deei gbana n-kana. Kpɛŋɔ maa ka ti ma bi so ka o call ma n-yɛli ma, Mister President, a kpaŋdi a maŋ pam, a educatiri niriba pam zaŋ chaŋ gorim polo, a bɔri ni ŋmampirigu Dagbaŋ polo ni sokam ni neegi gorim. Kaman ti ni ni naai niriba neei shɛm ka ti kana ti fooli yɛtɔɣ shɛŋa puuni, ka di niŋ maa zaaha ka Naawuni yu ti, ka zuŋ o maa ka yɛn ti tɔɣisiri li. A kpaŋ a maŋ pam ni yɛtɔɣ shɛŋa beni a ni kahigiri li ŋɔ maa. Di zuɣu, ti puhiri so m-bɔŋɔ, ka ti mali tara. Ti shɛb beni mi, Ti zɔrila vi ni ti yɛn nyɛ ʒini n-yɛn di fiila ti bi tooi yɛra yɛtɔɣa amaa n-yɛn ni tooi kahigirili zaŋna tiri ba ŋɔ maa. Wee Mister President, n nya a video nim maa pirigili pam wallahi no challenger no challenger ŋun yɛn challenger maa ŋun gba zaa yimna n-ti tɔɣisili but, Yɛlimaŋli mi yɛlimaŋli ka Mister President di tuma ka a tumdi ŋɔ maa so thank you very much big brother for a gba zaa ni zaŋ yɛltɔɣa shɛli zaŋdi pahiri ŋɔ maa zuŋɔ big brother maa o chami ka n di anfaani shɛli ka yɛn ni kadama ni n chɛ ka di paagi m ma biligu kam about port of entry m bɔhi shɛŋa din be your port of entry. Luɣilikam ka a yɛn kana ti sheegi ŋun ni daa yɛn sheegi Warashie la Canada, ka chɛ o mini ninvuɣ shɛb ni pun di fiila, ka n gba mini ninvuɣ shɛb di fiila, ka bɛ shɛb sheegi Canada, ka shɛb sheegi Europe ŋɔ tin shɛŋa mini America. How was the port of entry question difficult? So yɛliya ni ŋun ŋuna o ku take la six good hours for airport. ka di nyɛla o ni na ʒe luɣ'shɛli polo ŋɔ maa o na bi kpɛna kada Canada puuni arriver side ka o na be o na bi enter the entry part of Canada airport kam a yi sheegi di malila luɣ'shɛli polo a ni sheegi n chana ka di o naai na be luɣ'shɛli polo ŋɔ maa still a na bela flight puuni bee a na bela Ghana A yi ti kurɔsi la a baariya ŋɔ maa pumpɔŋɔ a yi pa kpɛla tiŋ shɛli ni a ni kana ŋɔ maa, zuŋɔ as usual n yuli m booni Mister President on social media ni yɛn suhi a shɛli please m my bia as usual like and share and subscribe din yɛn chɛ ka n wul o ŋɔ maa a my bia I share zaŋ ti all the platform and social media a my bia Di ni chɛmi ka o gba zaa ka o nini neegi zaŋ chaŋ gɔrim puuni ni yɛtɔɣ shɛŋa o ni bi mi ka o bɔhi bee ka o gbaagi n-zaŋ pahi o gba zaa hankali zuɣu ka ti di tab daanfaani. Port of Entry, Ti ma bi so yɛliya, We're pumpong because of zabazaba din beni ni Larabawanima ni bibiɛl zuɣu di chɛmi ka deportation zaŋ chaŋ America, Canada, Europe, UK ka di niŋ very very very very quick. Pumpɔŋɔ maa bɛ nini neeya airport maa zuɣu pam ka bɛ kuli niŋ la nimoo one word mistake bɛ ni tooi deport a ka luɣi shɛŋa zaaha a ni niŋ sani lala hali na n ti kpɛmi silimiin tiŋ maa ka bɛ kuli deport a with one mistake calculation bɛ ni tooi deport a. Bɔ bɔhisi ka bɛ bɔhira on arrival. Port of Entry I arrive a pɔi ki zaa ti yɛn sheeni ŋɔ maa yɛn sheeni a beside baŋ ni a ni be Ghana ka chaŋ ti deegi visa ka bɛ bɔhi a bɔha shɛŋa la hali ka a ti zaŋ li ti ti a visa ka a zaŋ zali yiɣisina maa that was Ghana that was then a ni kanna ti sheeri tin shɛli maa either Canada or whatever. port of entry migration officer o mali right ni o boha bohisi concern about your travel journey your visa journey nimaani ka bi booni ni port of entry maa zuŋɔ video ŋɔ maa din tooi niŋ ka di waɣa so a bi tooi watch nyɛ di bahigu to yin kpaŋ maa maŋa ka a watch the next coming part two lala port of entry ŋɔ maa din dee niŋ ka a yi sheena nimaani Migration office ŋɔ pɔi ka yi ti yɛn sheei na. Bɛn pun yɛn mimi on Ahra port of entry ŋɔ maa, ba ni nyɛ a ni sheeri na tiŋ shɛli maa, di nyɛla America bee Canada bee UK, ba ni pun nyɛ di citizens, bɛ yɛn mimi. A yi lihi line shɛli din be nyaaŋa ŋɔ ka computer piɛla piɛla maa ʒe nimaani maa, nimaani maa wuhirimi ni kadama. Yi ni na kpɛri na luɣ shɛli polo maa na m-bala maa, Port of Entry na bala maa. Nimaani ka yi yɛn kpe ka bɛ yɛn chɛ ka bɛ yi kpe lahi n-chana. Nimaani ŋɔ maa, bɛn pun nyɛ tiŋ bihi maa, tiŋ maa ni tiŋ bihi maa, bɛ ŋun soli m-bɔŋɔ ka bɛ chana. A yɛn nyami ka lahi ŋɔ maa ka di kpɛra. n-chana lahi maa ni kpɛri chani ŋɔ maa, deen kam na ka bɛ yihira, Bana m-pun kpɛna tiŋ maa ni ka yi? Bana n-kanna ka di nyɛla bɛ first time ka bɛ na kanna ŋɔ? Lahi maa puuni, nimaani ka bɛ yɛn lihira m-piɛriya ka Immigration Officer ka o nyɛla ninvuɣ so ŋun bɔhiri i zaɣ yino kam bɔhisi. So beni a ni chirigi li? So beni a mi bɛ n chirigili mi. A yɛn nyami ka port of entry ŋɔ maa kii pɛ ka line maa ka di bi chana. Ka so mali o nuu nyini cham yaa ka za ŋun bɔŋɔ sani, ŋun bɔŋɔ a mi doli road ŋɔ, ŋun bɔŋɔ a mi doli soli ŋɔ, a mi doli soli ŋɔ. Kaman yin kana flight puuni ni yi ti kpi. Board in yin boodira ka soyi maa galisi shɛm maa, laa ka bɛ yɛn boodiriya ka yi kpɛri ni yi ti boodi in, laa ka a arrive maa yi china, laa ka migration officer yino ka o gba zaa lee yɛn ʒiya m-mali o nuu zaɣ yaha ka zali chami ŋ-ŋɔ, chami ŋ-ŋɔ, chami ŋ-ŋɔ, a yɛn nyami ka shɛba ba ŋɔ ŋuna bɛ bi chani din polo. Tiŋ bihi dini m-bala maa, bɛn pun niŋ nimilinsi ka bɛ pun mi ba, Zinsigu ni zinsiri ninvuɣ shɛba ni ninvuɣ shɛba yi ba n-nyɛ yi first time ka yi na kanna nimaani maa, nimaani ka bɛ meetiri ya m-bɔhiri ya bɔhisi. Kpɛŋɔ ka m bɔri ni m mana a yoogi a tiba ka ti diri fiila viɛnyɛliŋga. M bi niŋdi connection, m bi tiri so visa. ba ti lee tɔɣisi la based on travel experience. Di zuɣu ŋolo ŋɔ a chɛmi ka ti mali WhatsApp group ka WhatsApp group ŋɔ maa ka di nyɛla audio voice nim ŋɔ maa ka ti diri fiila n tiri taba. A yi niŋ interest a ni bɛ dunia luɣili kam a ni tooi joini ka learnira ka bɔhiri bɔhisi din yɛn chɛ ka a learn more about travel experience di yi ti paagi di nahin shɛli bee so yi ti bɔhi di nahin shɛli ka a nam wula ka a gba zaa zaŋ zaŋ yɛl o ka o gba zaa diri di anfaani. Di zuɣu ti nambanima maa zaɣ yiŋga kam I pick li. Please miri ka a sabiri ma. Scar ma yi zuɣu n-je sabbu, timma voice message a yuli. A ni yina tin shɛli, naa niŋ interest shɛli ka a zaa di join ti platform maa ka ti zaa discuss ra ti platform maa ti rules ti bi sabira bee a da zaŋ niŋ dundɔŋ puuni. Just hold on, yɛtɔɣa ni na bi kana maa, yɛtɔɣa ti ni tin kana. A mi gba zaa ni beni ka pun watch video shɛŋa ka mali any question concern about ti video nima bee problem about some video. Bɔhi lahabɔhisi maa ka lahabɔhisi maa ŋun mali di baŋsim ka o labisi li. Platform maa puuni ban be Arab Gulf ni ban be other countries opportunity ni kana ka be wumdi yɛltɔɣa ban drop li a yi niŋ entries sara ni di tariti la dundɔŋ ni ka naan yi samban polo di zuɣu ti platform maa zalisi ni nyɛ shɛli m bala maa. First question, a yi na nya a first time ka ayir ayishiina, port of entry, migration officer ni yi tɔha soli. O ni kuyɛn niŋ shɛm, bɔha shɛŋa beni mi di yi niŋ li necessary ka bɔha shɛŋa beni mi ka di bi niŋ necessary. Di kpa talahi mini di bi kpa talahi lala bɔha so ŋɔ maa zaaha wa m-bɔha li. Based on a ni yɛn labisi yɛtɔɣa shɛŋa ŋɔ maa, dini yɛn wuhi ni kadama a teekimi decision nimaani bee bi chɛla ka a kpi. So saha shɛli beni mi Relax ma ka baŋ ni ka dama a ni nya a first time sheera nimaani maa bɛ ni tooi bɔh a bɔhisi bee a'a ka Naawuni ju a ka a suhi ka bi chirigi bɔha shɛŋa bee a yɛn chirigi bɔha shɛŋa maa ka di niŋ easy. Di zuɣu biɛɣu ka mini yɛrilimi yɛ din lee niŋ ka so yi niŋ connection n niŋ any type of process to travel either di nyɛla working visa, tourist visa, visited visa, din niŋ maha zaaha bee a rijisila a bizinɛs ni a banki yɛltɔɣa din niŋ maha zaaha, kpaŋ ma amaŋ ka a mi Every Details on it di yɛltɔɣa ka bɛ yɛn zaŋ bɔhi a. A ni sheegi ka bɛ yɛn bɔhi a bɔhisi maa, bɛ bi yɛn chaŋ ti bɔhi bɔhi shɛli, bɛ yɛn bɔhi a la questions about your visa, a ni zaŋ visa shɛli zaŋ kana maa, di zuɣu be honest. ka zaŋ aadalichi ka labisiri ba din nyɛ yɛlimaŋli. Hal dindee ni nyɛla a nɛma a piligu m-bɔŋɔ ka a yɛn go yiŋkpaŋ maa maŋ ka a bi zaŋ nɛma tooi march n-zaŋ niŋ a baaji puuni. Chɛ ka a nɛma ka di niŋ kpilimbu. Kaman tinshɛŋa as Canada, Port of Entry ŋɔ maa, dindee niŋ ka a yi sheegi bɛ mali kompiuta shɛŋa ka di nyɛla kompiutanima ŋɔ maa ka a sabi ka a lock in, maybe. Country shɛli a ni yina Ghana ka a sabi Ghana di nyɛla kadama a yuli a passport number ni bɔŋɔ ka a ŋmɛli zaŋ niŋ computer maa puuni ka naan chaŋ ti face question shɛŋa n mina ni yɛn di ŋɔ maa. Bɛn bɔh a nyini ŋɔ visa din sani ka a zaŋ zaŋ kana di nyɛla a kamna visitor visa ka a yɛli ba n kamna visitor visa luɣi din ni luɣi din ka a chana A ni yɛn chaŋ luɣ shɛba din nyɛ visita so sani ka a kanna, ka a yɛli ba din nyɛ tourist visa ka a zaŋ kana, ka a lan yɛli ba din nyɛ tourist visa bɛ yi bɔra bɛ ni tooi bɔh a hotel ka a provide a hotel. Daba la ka a plani bee jiraa la ka di a plani ni a niŋ ya ŋɔ. A ni plani ni a niŋ shɛli ŋɔ maa ka a yɛli ba li a hotel shɛli a ni niŋ a ni buki ni a gbi. Di ni ŋɔ maa zaaha bi ni bɔhi a yɛtɔɣa, a yi niŋ saha bi ni bɔhi a di gba zaa yɛtɔɣa. So beni bi ni tooi chaŋ details n-ti bɔhi a. Based on a ni labisiri ba shɛba ŋɔ maa ni a nini doli shɛli a ni mali tiri ba ŋɔ maa, di zuɣu n yɛri li mi, a yi beni ka nyɛ ninvuɣu so ŋun ʒi bee dee bi mi yɛtɔɣa yɛlibu bee a bi mi a ni yɛn program a yɛtɔɣa shɛm, A bi baŋ n yɛn lahi niri ŋɔ maa, a yi ti feesi li di niŋ a difficult pam. Di zuɣu bɛn bɔhi a li shɛli bɛni bɛn tooi bɔhi a eeh ka liɣiri a la ka a mali on cash a sani eeh ka a yɛli ba di nyɛla cash liɣiri di bɛla a sani ooh ka a a a a a bini a bank account puuni liɣiri a la n bɛni din nim maa zaa di shɛŋa bɛni di niŋ a necessary Bɛn tooi bɔhi a lala bɔhi suŋɔ maa, baŋ ma bɔhi suŋɔ maa ka nyini yɛn chuusi a ni bɔri shɛli ni bɛ bɔhi ma. Di kul nyɛla jɛsi din tooi kana bɛ yɛn lihiri a ninni. Lahi maa puuni yi ni tooi ʒiya ka bɛ piki shɛba m-bɔhiri ba bɔhisi ka piki shɛba ka bi bɔhiri ba bɔhisi. Nimaani bɛ mali right shɛli beni ka bɛ ni tooi bɔhi a, tɔ! Eeh! A ni yɛli ni a kamina kaman tɔ! Bɛ ya polo ni ya polo ka a tu ni a go n-chaŋ laa ni ŋɔ maa zaa ha, a na right ni kadama a bi labisi ba. O ni bɔri ni n-chaŋ tiŋ yaaka zaa ka chaŋ fɔŋ yaaka zaa, a ni bɔri ni a go a tɔbu maa n-chaŋ tin shɛŋa maa, di zaa ha maa a ni tooi provide li n-yɛli ba. Laa bɔhisi ŋɔ maa, port of entrance ŋɔ maa, dini n-nyɛ bɔhi shɛŋa din tu ni bɛ bɔha details ka a convince ba. Bɛ shɛb beni bɛ tooi deeri bɛ visa ka visa maa ka di nyɛ one year time o ni deei li bɛ toola ten years bee bɛ toola five years ka o na wula ka o na bi tooi kana bɛ ni tooi zaŋ o zaŋ bɔhi a yiya yaakazaa ka a daa deegi a visa ka wula ka a bi kana hali na ni zuŋɔ a ni tooi labisi ba oh because of a business zuɣu bee bɔmbɔŋɔ n ŋɔ ŋɔ zuɣu ka a daa na bi tooi kana coming on your business bɛ ni tooi bɔhi a business maa purpose a business maa tuumbuɣa tumda Bo mɔlmaŋa ka dinnim maa zaaha di tu ni kadama a yɛli ba dɛtiri because bɛ bɔrila so shɛli ni bɛ nya a galimi. A mi gba zaa yɛn bɔrila so shɛli din yɛn chɛ ka a labisi ba ka a baŋ bɛ baŋ ni kadama a nyila a ni yɛri yɛtɔɣ shɛli. So beni mi, lala yɛtɔɣili ŋɔ bɛ yi ti baŋ ni kadama nyɛ maŋmaŋ gaba a maŋmaŋ tuuma zuɣu maa, dini n-nyɛ a take decision. n yɛli ni ka dama pumpɔŋɔ yɛtɔɣa maa bɛn dihiri ma chani shɛm ŋɔ maa yaa chɛɣu n yi pa naŋ wula chɛɣu n yi pa di tim a yi je ni bɛ lan labisa kuna din tam ma n yi paya nya a yi paya n zani nimaani n di tim baŋma airport port of entry din dee yi niŋ ka di nyɛla A questions Miri ka a dii kana ti sheena ka bɛ yɛn gbaaga one two three ka a dii zaŋ a maŋ dii tiba ni kadama a dii yɛn dila tim gabi a daya a yɛn claim la yɛtɔɣa shɛŋa yɛtɔɣa maa ni yi ti niŋ ka di ŋmanila too much on you maa ka a naan take addition n-naan di tim nimaani di zuɣu m ma bi so yɛli ma ni ŋun ni daa kana ti sheena port of entry ni o nina zaɣira ti palli nini pam ka o ti lan ka o ni yɛn niŋ shɛm. Domi bɔhisi maa daa bɔhimi la hal nti bɔh o ni kadama ni o marriage certificate puuni o paɣa o yuli o mi daa niŋ marriage certificate but eeh o paɣa maa yuli maa ŋun mi tooi lan teei li. Marriage certificate maa ŋun niŋla zaŋ zaŋ ti o maa, di wuhimi ni o malila bihi ayi. Bihi maa ka bɛ zaa ha yuya be di puuni. Dinni maa zaa ha ka bɛ bɔhi o, eh, looking of o marriage certificate wuhiya ni ka di ba o malila paɣa ni bihi ayi, bihi maa bi yuli, ŋun lee nyɛ kpɛma ŋun lee pa o zuɣu. Ka ŋɔ ni ŋɔ maa zaa ha ka di lan ka o zuɣu ni ka di yiɣi ka firi. Di zuɣu ka n yɛli ya ka dama ya a yɛn go every details about your document. port of entry, bɛn tooi bɔhi laa bɔhisigu maa bee a'a ka Naawuni yu a ka bɛ bɔha. Ni yɛra yɛtɔɣ shɛli ŋɔ maa, di pala n yɛrimi ni di ni di kpɔɣisi a kɔba ni ka a ku tooi go gɔri n vili pam bag n lee bɔrimi ni kadama a daŋ nim niŋ nimoo ni gɔri n puuni yɛtɔɣ shɛŋa din beni, dindee ti niŋ ka di paag a ka a nam wula ka ka a zaŋ lala yɛltɔɣanim maa zaaha n-zaŋ yɛli. Di zuɣu Start Today Learn, Bɔhim ma, kadama di yi ti niŋ di doli m ma ŋun yɛri ŋɔ maa, di yɛltɔɣa Port of Entry Questions di yaɣiya pam, both silimiinsili, kambɔnsili and whatever. Di zuɣu a ni mali nia ni a go ŋɔ maa, gɔhi gɔra ŋuni n-nyɛ baŋda ni vihira ŋuni n-nyɛ baŋda. Kpaŋ maa maŋ ka a niŋdi vihisi. n zaŋdi pahir a, vihisi di yɛn yiligirila a hankali ka a gbaari yɛla pam. Dɔzuɣu hali a yi chaŋ ti kpe intanesɛchi din di yi niŋ ka a yi kana a da visa din sani ka a mali kana, working visa bee tourist visa bee what kind of visa, when I arrive a bɔhi din ni bɔhi dini n tu ni bi bɔhira, bɔhi din ni bɔhi dini ka di tu ni a ansi. Dini n-to ni a yɛli, dini n-to ni a di yɛli. Please, di ʒiɛ kpɛŋ ŋɔ ni a blame ni kadama ŋun lee niŋ a visa zaŋ zaŋ ti a, ŋun lee niŋ a connection ŋun din nyɛla o deegi la liɣiri halli ka ti niŋ a ni a fly o niŋ o tariga. Naawuni n-yɛn ku chɛ ka a yiɣi. Di Naa maa ŋun tuma naai a mini o ni yo luɣ shɛli maa zaaha di naai a. Din kpalim maa zaaha kɔhishini shɛŋa a ni yɛn chaŋ ti fiisi li, o lan ka nimaani. Yihim o nimaani. Din kpalim maa nyɛla nyin yɛn bɔhi n li, nyin yɛn leeni li halli n baŋ ni chɛli ŋɔ maa dii ti niŋ ka bɔhigu ŋɔ yi kana. Alhamdulillahi n ŋɔ ka n yɛn labisi li. Bɔhigu ŋɔ ni yi ti bi kana, di ŋman paɣiri ma, amaa di yi ti kana, n ŋɔ ka n yɛn niŋ li. N ni yɛn yɛla yɛtɔɣ shɛli, Started doing your research now. a future, a gɔrim, a ni bɔri America bee Canada bee Kano binshɛɣu kam ka a bɔri ŋɔ maa, learn mi ka bɔhi questions about it. Di doli ni maa Mister President, a ni tooi hate ma bee din tooi niŋ ka a je ma ka a je ni yiri yɛltɔɣa shɛli ŋɔ maa ka a suhu yiɣisi ka a lihiri ma ka m pa soli back ni zaŋdi m message shɛli zaŋdi tira ŋɔ maa miri ka a zaɣisi message ŋɔ maa di zuɣu ka n yɛli a yaha miri ka a doli ni yɛli shɛli ŋɔ maa nyɛ ma maa n niŋ mi research more